Ma poġġi lilek innifsek fi żarbun ta' dik il-mara li għandha tfal li għandhom sena sentej tlieta u li bil-fors pereżempju kollha toħroġ taħdem. Però m'għandix ma mitħalli tfal. X'inhu ma l-ħsibijiet li għaddulek meta titkellem dwar esperjenzi bħal daw li huma ta' bilħaq popolari, mhumiex iżolati? Għaddejt minnhom jiena personali meta t-tfal tiegħi kienu għadhom żgħar ehm, u jiena kelli tliet tfal f'time frame ta' tliet snin u tliet xhur, jiġifieri litteralment kienu wieħed wara l-ieħor, allura kien ikolli problema ta' fejn inħalli t-tfal. Ovvjament kelli lil ommi, lil ommi dejjem sibtha li kienet is-second mother tat-tfal tiegħi u kien hemm perjodi fejn iktar qatgħet ħin il-mommy magħhom milli qatgħajt jiena u għalija llum il-ġurnata t-tfal jaraw lil nanna ħa ngħid hekk li jafdaw magħha b'mod daqs li kieku qegħdin jitkellmu miegħi. Minn dak iż-żmien għaddejtu jiena meta ma stajtx ukoll inħalli t-tfal meta l-mummy tiegħi kien ikollha xi attività partikulari, kien ikolli problema. U nifhem ukoll dawk l-ommijiet li llum bilfors iridu joħorġu jaħdmu biex jgħinu lill-familja, lill-familja. L-omm meta jkollha toħroġ taħdem għax bilfors jew għax trid? l-omm bil-fors trid toħroġ taħdem, però hemm żewġ tipi, hemm differenza wkoll. L-omm li jkollha l-karriera u ma tkunx tixtieq titlaq il-karriera tagħha u tissagrifika dak li tkun studjat u dak li tkun ħadmet għalih sempliċiment għax ikollha tfal. U laqas iridu naħsbu b'dik il-mentalità li titgħażel bejn li toħroġ taħdem jew inkella trabbi familja. Imma is-soċjetà tagħna qed tilqa' dawn it-tip ta' ta' esiġenzi ta' kif qed tiżviluppa l-ħajja? Is-soċjetà tagħna hija magħmula li llum il-ġurnata ehm, Malta ħanejtek dejjem l-affarijiet jaslu aktar tard f'pajjiżna. Jekk tħares lejn pajjiżi oħra, il-mara ta' kontribut fl-ekonomija tal-pajjiż u hija parti mill-qafas tal-working force ta' kull pajjiż.
Sharon hija gradwata fil-komunikazzjoni tal-massa u qiegħda tikkonkludi l-MA fil-Mass Communications mal-Università ta' Leicester. X'inhuma d-diffikultajiet li qed tiffaċċja l-mara llum fis-soċjetà Maltija? Fis-soċjetà Maltija naħseb għad hemm ħafna ta' stereotyping vis-à-vis il-mara fuq il-post tax-xogħol. Mhux kull kumpanija, però niltaqa' ma' ħafna. Hija kwistjoni ta' mentalità jew kwistjoni ta' direzzjoni politika ta' tmexxija tal-pajjiż? Anke ta' direzzjoni politika tal-pajjiż. Jekk naraw il-Gvern Laburista, kull Gvern Laburista dejjem imbotta lill-mara u promova l-mara u uri bil-fatti li għandu fiduċja fil-mara fis-soċjetà. Jekk tara t-track record tal-Partit Laburista kellna l-ewwel President mara, l-ewwel Segretarja Ġenerali fil-Partit mara, l-ewwel Ministru mara, l-ewwel Speaker mara u nispera li jkollna ukoll l-ewwel Membru Parlamentari fil-Parlament Ewropew min-naħa tal-Partit Laburista. Imma jekk tħares lejn il-Partit Nazzjonalista lanqas trid tagħti għall-vot lil mara Maltija għax kien jemmen illi mhix kapaċi taħseb b'moħħha u mhux kapaċi tasal biex tivvota jekk tara meta ġie issa l-Gvern biex jipproponi tliet imħallfin tal-ġustizzja fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ma kellux il min jipproponi bħala mara. Għaliex? Għax ma ħasbux u ma nvestewx illi jippromovu l-mara. Jinkwetak il-fatt li l-parteċipazzjoni tal-mara fid-dinja tax-xogħol f'pajjiżna fil-parteċipazzjoni tagħha fuq il-post tax-xogħol f'pajjiżna hija fost l-anqas minn fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea? Tinkwetani ħafna meta tara l-istatistika u tara kemm hemm bżonn nisa jidħlu fuq il-post tax-xogħol f'pajjiżna. Tinkwetani ħafna meta. U Sharonellu Bonnici fil-Parlament Ewropew x'tista' tagħmel? Sharonellu Bonnici ħad tkun qed tippromovi l-mara fil-Parlament Ewropew fis-sens li jiena ma nemminx li l-mara għandha tiġi diskriminata minħabba l-fatt li hija mara, Jiena fil-fatt għamilt iċ-child care centre tiegħi li noperaw 24 four seven minħabba l-fatt biex il-mara li taħdem odd hours, mhux li taħdem nine to five, ikollha l-faċilità li ngħinuha billi tmur fil-post ta' xogħol li tixtieq qalbha u jkollha post fejn jieħdu l-ħsieb it-tfal tagħha. Allura importanti fil-Parlament Ewropew li nipparteċipaw fil-Women's Committee, però mhux biss xarlon fuq il-post ta' xogħol, hemm affarijiet oħra, hemm affarijiet oħra li nistgħu nippromovu jekk ikun hemm mara qed tirrepreżenta lil pajjiżna fejn jidħol pereżempju il-breast screening, fejn jidħol is-cervic cancer, health awareness programmes, dawn l-affarijiet kien hemm in-nuqqas tagħhom tul din il-leġislatura minħabba l-fatt li ma kienx hemm mara fil-Parlament Ewropew. Ili naf lil Sharon snin twal, dejjem nafha bħala persuna li parti, tifforma parti minn grupp ta' nies fil-Partit Laburista li ħadmu bla waqfien, fl-interess u għad-drittijiet tal-ħaddiema Maltin u Għawdxin. M'għandix dubju illi bl-esperjenza illi għandha fl-istrutturi tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll ma' l-interess illi għandha biex tibqa' taħdem fl-interess ewlieni tal-ħaddiema Maltin u Għawdxin, xejn ser tkun rappreżentanta denja ta' pajjiżna fl-Unjoni Ewropea. Iva, jiena naħseb illi Sharon Ellu l-Bonici hija kandidat validu ħafna għal din l-elezzjoni tal-Ewropa li jmiss f'Ġunju li ġej għal ħafna raġunijiet. L-ewwel raġuni nafa jiena bħala persuna ħabrieka ħafna u mimlija enerġija, wieħed ma jridx jinsa l-esperjenza li diġà għandha ilha ħames snin taħdem daw l-aħħar ħames snin taħdem fl-EU, għandha natural fighter, fighter ħafna għad-drittijiet ta' ċittadini, għad-drittijiet ta' pajjiżna, u jiena naħseb illi pajjiżna għandu bżonn dawn il-kwalitajiet. Ija mara u jiena naħseb illi kull partit ikun jixtieq li jkollu rappreżentanza femminili fl-EU. U tappella ħafna għal bosta setturi, fostom u liktar naħseb li tappella ħafna fost iż-żgħażagħ u jiena nemmen li Sharon hija waħda mill-aħjar assets li għandna fil-Partit Laburista l-elezzjoni li jmiss tal-EU.
L-aħħar elezzjoni tal-Parlament Ewropew saret f'Ġunju tal-2004. Din kienet l-akbar elezzjoni li qatt saret fid-dinja. Għal din l-elezzjoni, kważi 400 miljun ċittadin kienu eliġibbli biex jivvutaw. U għal din il-leġislatura, kważi terz mill-membri parlamentari huma nisa. Fil-Parlament Ewropew, il-membri parlamentari ma jitpoġġux skont il-pajjiżi, imma skont il-partiti li jirrappreżentaw. B'kollox hemm seba' gruppi differenti, li jirriflettu t-twemmin differenti taċ-ċittadini Ewropej. Il-Parlament jiltaqa' fi tliet postijiet differenti, fi Brussels, fi Strasbourg u f'bini amministrattiv ieħor fil-Lussemburgu.
Xi tgħidilna dwar il-mod li bih huwa kompost il-Parlament Ewropew kif ukoll kif jaħdmu l-gruppi fi ħdan il-Parlament Ewropew, Sharon? Il-Parlament Ewropew f'din il-leġislatura kien hemm seba' gruppi politiċi differenti, fosthom il-Partit Soċjalista Ewropew u l-EPP. Kien hemm l-Independence and Democracy Group, il-Green Party, il-Liberali, il-United Left u anke għal ftit żmien ukoll kien hemm grupp estrem lemini li ma tantx salva u għamel biss ftit xhur. Dawn il-gruppi għandhom il-presidenti, kull grupp għandu l-president tiegħu illi ta' kull xahar jintaqgħu f'dik li jgħidula il-Conference of Presidents fejn flimkien ifasslu l-aġenda għall-plenarja għal dawk ir-rapporti illi jkunu saru minn membri parlamentari f'kumitati differenti illi jitilgħu għall-plenarja jew inkella jkunu rapporti li jkunu ġejjin mill-Kummissjoni Ewropea biex imbagħad il-Parlament Ewropew jivvota fuqhom. Imbagħad hemm il-ħidma tal-MEPs individwali u anke MEPs li jkunu fi gruppi politiċi differenti imma mbagħad ipoġġu f'dawk li jgħidulhom interparliamentary committees. Um, u dawn ikollhom issue partikolari li jkollhom għal qalbhom, eh, per eżempju hemm Disability eh, Interparliamentary Group, ikunu MEPs minn kull grupp politiku illi flimkien jieħdu inizjattivi biex ikoll itellgħu u jagħmlu proġetti flimkien f'dan ir-rigward. Il-Parlament Ewropew mimli b'ħafna attiviżmu u ħafna mill-membri parlamentari kienu fil-passat attivisti u mbagħad jidħlu fil-Parlament Ewropew biex ikomplu x-xogħol tagħhom fuq dak li jemmnu fih. Mbagħad għandek membri parlamentari illi jitilgħu għal ħames snin u sempliċiment ma jagħmlu l-ebda differenza. Mbagħad issib membri parlamentari li f'tul ta' leġiżlatura mhux biss itellgħu diversi rapporti fil-Parlament Ewropew imma jkunu għamlu differenza illi tiqpa' tinħass anke meta jitilqu mill-Parlament Ewropew għax ikunu għamlu bidla fil-Parlament Ewropew. Jiena nixtieq u jekk hemm il-darba nkun eletta mill-għada li nitla' naqbad naħdem fuq l-issues li għandi għal qalbi biex inkun waħda minn dawk illi Inħalli l-marka ta' differenza fil-Parlament Ewropew u mhux inkun hemmhekk biex sempliċiment insaħan is-siġġu. Sharon Ellul Bonnici kkontestat l-elezzjoni ġenerali f'isem il-Partit Laburista fl-2003, u bejn l-2003 u l-2005 kienet membru fil-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit. Hija kienet kandidata fuq il-lista tal-Partit Laburista għall-elezzjonijiet ġenerali tal-2003. u membru fl-Eżekuttiv tal-Partit Laburista mill-2003 sal-2005. Hija ħadmet ma' diversi organizzazzjonijiet politiċi fl-Unjoni Ewropea bħala konsulenta u kienet ukoll Segretarja Ġenerali ta' Partit Ewropew Xellugi. Iżda fiex tikkonsisti l-ħajja politika ta' Sharon Ellul Bonici? Taf il-bidu tagħha fil-politika ftit qabel l-elezzjoni ġenerali tal-1998. Kellha kitbiet regolari fil-ġurnal The Malta Independent fost l-oħrajn. Tkellmet fuq l-Unjoni Ewropea u ppreżentat informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea. Ħadet sehem f'diversi programmi televiżivi. Kienet il-moħħ wara l-EU Monitor, gazzetta ta' kull xahar dwar informazzjoni fuq l-Unjoni Ewropea.